Mo nuabaa mo adeɛ nyinaa Angela Washington. Na ɛnnɛ yɛwɔ ɔpanyin kɛseɛ bi paa wɔ ha a ɛfa eh, asetena mu nneɛma, efie nsɛnsɛm ne nyinaa no ɔwɔ experience. Nti ɛnnɛ na mehwehwɛ no mabrɛ paa afei na ɛnnɛ Nyame adom a me nsa aka no. Nti no yɛnkyɛn ho no Yɛatwa yɛn ho no aba na yɛne Ɔpanyin Kɛse no adi nkɔmmɔ. Enti awerɛfo no, matɔ bemba. Ɛnkyɛe ho no, Me guest ɛ nea ɔwɔ ha sei no, me hɔhoɔ akɛseɛ ɛ nea ɔreba abɛsra me no, yɛfrɛ no Rev. Ansah. Anwummerɛ yi deɛ mefrɛ wo wɔ ha a, mepɛ sɛ mebisa wo abrabɔ mu nsɛm ne asetena mu nsɛm, fɛ efie nsɛm. Wo deɛ wonim Nyame asɛm nti no, wowɔ experience bebree. Yo, papa, anwummerɛ yi deɛ mepɛ sɛ mebisa wo ne sɛ. Ɛnnɛ wobɛte, ɛba yɛn mmaa yi a, ɛnkyɛ na yɛn awaresɛm ayɛ basaa. Ɛnnɛ wobɛte mmaayewa no a wɔreba no, bebree mpɛ sɛ wɔbɛware. Ɔpɛ yɛ deɛ nti na ɛma no ba saa. Yoo, mekyia mo nyinaa wɔ Yesu Kristo din mu. Sɛ Nyame adom nti biribiara bɔkɔɔ. Asɛm a me nua bɛyɛ de ato hɔ no yɛ asɛm a ɛho hia ɛma ɛnɛ mmabunu ne awarefoɔ. Awareɛ yɛ adeɛ a ɛdɛ paa, awareɛ ɛdɛ paa. Na sɛ awareɛ nso sɛ wowura mu na sɛ w'ani gye a ɛyɛ. Ɛfiri sɛ yɛka sɛ awareɛ ɛda a Wunya sɛ afanu mmienu nyinaa mmaka abom ne nea ɛma awareɛ yɛ dɛ. Deɛ obi wei yɛ no, ɔma wei hu, deɛ wei ka no, ɔma wei nso te aseɛ. Ɛne na ɛka bom a ɛma awareɛ yɛ dɛ. Na ɛnnɛ mmerɛm no a mmabunu no anaasɛ sɛdeɛ awareɛ resi regu rekɔ ba no, nneɛma mmienu na nnipa de wura awareɛ mu. Ebi yɛ function, ɛna ebi nso ba bɛpɛ sɛ wɔbɛpɛ agyapadeɛ. na saa adeɛ no ɛna na ɛma ɛnɛ awareɛ bebree aguo nti awareɛ deɛ sɛ wobusaa me ho asɛm a awareɛ deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia paa na deɛ ɛma awareɛ gu titiriw paa no ɛnɛ mmaa na wɔn aba no wɔn ba a yɛbɛhwɛ wɔn agyapadeɛ na agyapadeɛ no Wɔn bɛ fɔ so aa do ɔkɔ wura bebi ɛni kwan so owura ne astate awɛkew awareɛ obiara ni ɔte sika ware ne tamfo na abɛ ware na ebedu bebi no ɛnɛ mmerem deɛ ɛkɔ so paa ne sɛ ɔbaa bi wɔ ɔbaa bi akɔ ware ne mmerem maa no ɔkɔ ware no so wɔn afɔme ankɔ kee maa na se am a sɛ wɔde nfa no ankɔ abɛn mu a that is awara de nyɛ na maame nka nfa nfa nfa ɛɛ eh, program yi so ɛma ɛnɛ mmeranteɛ anaasɛ mmabaawa na wɔn ba no ntimu ne sɛ ɔbaa biara a ɔde saa adwene bɛba ne tiri mu biara na agyapadeɛ nti na ɔpɛ me nua maame nka nsi maame nka nsi asɛm so maame nka nsi me wi a na watoa so aha me tie ɛnyɛ sɛ agyapadeɛ nti na yɛkɔ kɛyɛ mi no Sometimes no Ghana foɔ mmarima ne Africa foɔ mmarima no bebree yɛ kwaseabuo bebree yɛ kwaseabuo woso ne ne bɛbrɛ a sika bɛba no na ɔhu sɛ ɔmo yɛ fɛ no kɔfɔ baako fo ɛnyɛ ahoɔfɛ koraa no ebi a nneɛma bi kakra bi a misunderstanding bɛba no wɔnkɔfa ɔbaa foforɔ anaa wɔakɔfa ɔbaa foforɔ koraa no a, ateetee a ebi kɔ bɛma no afiri mu. Yɛmfa no sɛ yɛmfa nso wɔmfa ɔbaa foforɔ, ebi a bɛma no afiri mu na bɛma n'abusuafoɔ reteetee no, ɔne ne mma. Mɛtumi aba mu ɔ. Deɛ ɛma meka sɛ ɛnɛ mmaa no wɔpere saa adeɛ no because ayɛ na parents no ka sɛ wɔn tirim sɛ sɛ wonya yɛ saa nkra wonya kɔyɛ saa ordinary marriage no a ɛnna ɛdaa tumi sɛ n'agyapadeɛ nyinaa no obiara ntumi mma ɛnna maame nka sɛ mi sɛ ɛsɛ ɔware bɛrima a waware abusua no nyinaa ɛnna aware bɛrima nso a mo ba sɛ mo ɔyɛ ne sɛso boafoɔ a ɔbɛboa no ama biribi akɔ so bɛnyɛ sɛ bi a bɛrima no abusuani ɛreba a na ɔpam no na ɔde ɔka deɛ ɛbaa ho na ɛsɛ nso deɛ aware no ntumi nyinaa da anigye nso ma aware no da bɛn aware no sɛ wotumi sɛ wotumi fa bɛrima no abusua no ɛyɛ sɛ ɔwɔ awo deɛ na sɛ ɔba bɛ na sɛ bɛ bɛ ɔba no dabi a mmaa no de ma ho sɛ mmaa no pɛ sɛ wɔn mu wɔn deɛ ba a bɛrima no mu receive wɔn kama bɛ bɛrima no deɛ de ba deɛ a na ɔpama no. papa sɛ na ɔka gu yɛ ma. dabi meka meka. sɔre nso deɛ papa tie. mama ɛgye ma ɔyɛ maa ɛgye maa mo de maa mi nka adekoro nti adekoro nti a meka sɛ ɛma gɔ bɛrima bi a na meka bi sɛ adeɛ bɛma bɛrima ani agye wɔ awareɛ mu sɛ. wodɔ n'abusua because bɛrima no mu ɛɛdɔ wo deɛ ɛna wo deɛ ne deɛ ba na wopam no sɛ wopam no deɛ a ɛntumi nyɛ yi ɔbaa bi ɔde hyɛ ne tirim sɛ wansa wabɛware wo no nko ara ne deɛ ɛsɛ biribiara no ɛsɛ wokɔ aware ana abusua no aka sɛ ɔbaa no wokɔ a wonya agyapadeɛ afa bla fie bɛsɛ sɛ atwam But it's still a man bi abusua na sɛ man bi parents no ɛde cash wɔn tirim nti tɛm bia no ɔpere biribi ɛde akɔ ne fie nti bɛrima no abusuafoɔ ba a wɔn yɛ abayifoɔ bɛrima no maame ba ɔyɛ abayifoɔ bɛrima no nua ba ɔyɛ abayifoɔ nti ɛm de tɛm bia no ɛmma anigye mma awareɛ no mu anigye nso ama awareɛ no mu a wobɛtena ho abɛwu menim menim madamfo bi anasɛ me nua bi ɔka n'asɛm ɔsɛ agyapadeɛ nti na wopere deɛ a ɛna wobɛtena ho abɛwu ɔnka gye sɛ ɔgya o but atetew na ɔde bɛfa mu no wobɛgya hɔ akɔ. woyɛ wrong no no no asɛm na woka no ɔban hɔ me ne onyɛ adwene me ne onyɛ adwene kɔfi sɛ ɛnyɛ mmaa nyinaa na te saa ɔbaa bi so menim ɔbaa a ɔno so so ne kura busuafoɔ ɔno kura tumi kɔ ɛkɔfiri ntoma ɛde ma ne kunu maame na maame na receive ntoma wi no ɔka sɛ ei na me mpo na manya ntoma dodoɔ sei na

sɛ wɔn wɔn na wɔn na mɛ mɛ kasa no ɛnna mmaa ni bi ni sɛ yɛ sɛ yɛ hundred percent a emu ɛbɛyɛ twenty percent na ten percent na etimi yɛ saa adeɛ no a wɔfa ɔbɛ ɔfa ne kunu no abusua aba ne ho bɛ most no ɛde wɔn pere agyapadeɛ to the sense sɛ onye ho sɛ woyɛ agyapadeɛ a. Afei na obehu sɛ wɔbɛpampam w'abusuafo afiri wo so. Wunim sɛ w'agyapade no a woyɛ no, ebia wode wo nua bi bewura mu, wode wo nuaba bi bewura mu. Enti wo nuaba no, sɛ ebia in case sɛ wo barima no nni hɔ a, wo nuaba no betumi anya agyapade no. Enti ɛkwan bi a ɔbɛfa so a ɔbɛpam wo barima no nkurɔfo nyinaa afiri ne ho no, na ɔne mo abɛfa adeɛ no. The more no nso a wɔyɛ saa adeɛ no nso, na Nnamfoɔ influence no. Da bi a meka sɛ wonya aware a once a woanya aware no wo kunu yɛ ɔmaame, wo kunu yɛ ɔpapa, wo kunu yɛ onua, wo kunu yɛ ɔdamfo. Sɛ wonya sɛ ɔbaa na sɛ bɛrima nya de saa ade adwene nya hyɛ otirim a aware no ɛbɛkɔ anim saa. Bɛ sɛ woanhwɛ saa adeɛ no na sɛ wokɔfa nnamfoɔ firi nkyɛn na ɔdamfo ni wei na da bi a nnamfoɔ bɛfiri wɔ so because meka sɛ menim ɔbaa bi a anaasɛ bɛrima bi a wɔte awareɛ hɔ bi a ɔnyi twɔpon ne koraa o but ebia sɛdeɛ sɛdeɛ ebia ɔma ne ten series a ne namfo bɛka sɛ oh, wokuru no koraa no ɔma ten ɔma ten series ɔde ma akora yi so a miwa ne bia ne deɛ na ɔte hɔ no koraa no yɛ ma ne sika biara but ɔka wofiri ho a na wakɔhyɛ hɔ ghanafoɔ yi si ne bi efiri sɛ kumase yɔnko saa movie no ɛyɛ asua deɛ movie paa a ɛboa nipa nipa ɛsɛ gobi atumi nye bi na ɔhwɛ nipa no ade a ɔnni no ɔbɛka sɛ ɔwɔ nti wobɛpere sɛ ɔakɔpɛ bi meka sɛ bɛrima no bɛrima no akɔware no bɛrima no ɔyɛ ɔnyɛ sikani ba o ɔyɛ wiem no bi ba nti ɔno nso pere sɛ bi a ɔkɔfo obi ba no ɔmpɛ sɛ ɔbɛsɛe nipa no anaasɛ yɛsɛ yɛfo obi adeɛ ne yie nti ne kakra bi a ɔbɛyɛ a ɔde bɛboa ɔbaa no ama ɔbaa no adi yie no ɔno ɔyɛ bɛtɛ ɔbaa no mu nso ani nsɔ saa adeɛ no

Ɔhu sɛ, sɛbesɛbe, mo a Nyame hyiraa mo wɔ awoɔ mu no, mo a Nyame hyiraa mo wɔ awoɔ mu no, mma, mo mma koraa moawo wɔn no, ɛsɛ obiara ne ne suban. Deɛ nti a mese sɛ woka gensi yɛ mmaa dodo na mentwe ma wo no, ɛsɛ obiara ne ne suban. Mma no sɛ obiara ne ne suban o. Obi wɔ hɔ a ɔpɛ sika. Mhm. Obi, obi ti bi ka sɛ me de me no. Cash kuta me a, ɛna me feeling ba sɛdeɛ amahwɛfoɔ. Obi nso wɔ hɔ sɛ ɔpɛ deɛ ɔbɛdɔ no, ɛna ɛyi nnwontofoɔ no baako bɔɔyɛ me hia ɔdɔ, me hia deɛ ɔbɛte m'asɛm ase, ɔbɛkorɔkorɔ me. Wate aseɛ? Ebi nso pɛ sika. Ɛyɛ individual differences sɛdeɛ mo mma no ɛsɛ obiara ne suban mu. Wo mma no obi yɛ, obi nyɛ, obi kyerɛ no, obi nkyerɛ ne ho, obi tirim ɔdɛ, obi tirim nyɛ dɛ. Saa na ɛba yɛn so maa mu teɛ. Ɔbaa bi wɔ abadaeɛ, ɔbaa bi wɔ tema a ɔfa bɛɛma a ɔdɔ bɛɛma no te ɔdɔ bɛɛma no dɔ n'abusuafoɔ nyinaa. Mepakyɛ wate aseɛ. Wate aseɛ. Ɔbaa bi wɔ hɔ a ne kunu ba yɛ ne ba ɔne mu no fusɛ ne kunu ba ne ɛyɛ ne ba. Ne ba ya. Ɔbaa bi wɔ hɔ so a ne kunu ba bɛyɛ ne dɛn ɔnfa ne nyɛ ne ba da. Saa. Ebibire wɔ hɔ. Mmaa ne yɛ meyɛ ɔbaa ebe ebi tiri mu ɔden paa. Bɛyɛ mmaa ne bi so tiri mu ɔmene. Ɔfa obiara sɛ ne deɛ.

biribiara yɛ ɔne ne mma but ɛnyɛ saa deɛ no so ɛnyɛ sɛdeɛ yɛ mmaa yɛte saa na mo mmarima no so bi teɛ mmarima no bi so tiri mu ɔde ne yie. Ɛtumi ntumi aba mu bɛrima biara ɔka sɛ bɛrima biara pɛ ɛyɛ abusua yɛaware ɛna yɛka yɛka awareɛ mu nsɛm no awareɛ a yɛaware no yɛaware sɛ yɛbɛfɔm the new family the new family no nyɛ bɛm a Ɛkwan bɛn so na ebetumi ama yɛapagya yɛn mma? Ɛkwan a ɛbɛfa so yɛbɛpagya yɛn mma sɛ me ne wo mmienu bi adwene bɛkɔ baako. Meka sɛ ebia na bɛrima no, bɛrima korɔ no, ebia na ne sika na sɛ ne salary a adwuma a ɔyɛ no, income no mma bebrebe saa. Nti woka sɛ ebia wɔmfa bi nkɔ abɔnten bebree a, ne ho bɛkyere no. Because at the end of the day no, sɛ ɔgye sɛ ebia salary bi a thousand Ghana cedis a, Wɔn expenses yɛ sɛn? Wɔn light bill yɛ sɛn? Wɔn twa pon yɛ sɛn? Wɔn wɔn school fees yɛ sɛn? Wɔn wɔn canteen fee yɛ sɛn? Wobɛte ne nyinaa. At the end of the day no, ɛsɛ otumi nya bi a bɛyɛ hundred Ghana cedis before ɛde to akyi. Sɛdeɛ bɛyɛ a ɛne yɛ daakye asɛm biribi si a yɛpagya de akɔ. Nti woka sɛ yɛmfa ne nyinaa nkɔ abɔnten deɛ ɛnyɛ yie saa. Papa tie ma memmɛ mu ha. Ma memmɛ mu ha. Papa hwɛ ɛnɛ I tell you. Ɛnɛ mmaa yɛboa mo mɛma paa. Ɛnyɛ ɔmo nyinaa. Oo ebi. Mepɛ mɛma mɛma atoa so. Ɛnɛ mmaa na ɔmo aba no. A yɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔyɛ adwuma a ne sikasɛm biara ɔma ne kunu hu. Sɛ ɔbaa no de nyame nhyira no. Ɔbaa bi a ɔyɛ adwuma biara ɔma ne kunu hu ne sikasɛm mu. Ebia wo kwabena ɛna mekɔ adwuma mu nya sei. Yɛnyɛ ne deɛn? Sɛ ɔbaa no yɛ ɔbaa a ɔyɛ ɔbaa aboafoɔ. Yɛ ɔbaa bi wɔn nso a ɔbɛfiri dwom bɛba no anaa ɔbɛfiri ne store bɛba no ɔbɔ ɔde sika no kɔhyɛ ne bedroom na wakan sika no. Ɔmpɛ sɛ ne kunu kura bɛhu. Busa sɛ meanwhile no bɛwia bɛrima no de sika no maa no. Ɛbɔ ne dwetire de yɛ adwuma no. But ɔfiri adwom baa anaasɛ ɔfiri ne store baa ɔde sika no kɔhyɛ dan mu. Bɛrima no sɛ ɔbaa no ɔbaa aboafoɔ. saa ɔbaa no onya sika ɔde kɔ ne fie wobusa no biribi kura no ɔsi mini bi ontumi mmoa bɛrima no abrabɔ mu ontumi mmoa bɛrima no abrabɔ mu nti abrabɔ mu awareɛ no ɛkwan yɛ ma awareɛ ti awareɛ bɛtumi agyina ma nti me start me si awareɛ ɛɛdɛ awareɛ ɛɛdɛ bebi a meka sɛ awareɛ ɛɛdɛ bɛsi wɔnhu anaasɛ sɛ ɔbaa no wɔnhu so hwɛ anaa bɛrima no wɔnhu so hwɛ a bebi a meka sɛ ɛmaa yɛ mmaa bi ɛyɛ ɛmaa yɛ nipa bi a wɔn nim kwan yɛn fa so ɛpɛ bɛrima bɛtɛ wɔn nim kwan yɛn fa so handle bɛrima wɔbɛka sɛ bɛrima ɛnyɛ ɛnyɛ sex o when you are talking about the marriage ah, it's not about sex sex deɛ nka ho sɛ wɔka sɛ aduane nua aduane nua nka ho aduane nua bɛrima bɛrima bu a tete ne fie wɔnim aduane nua wɔbɛtumi anɔ n'aduane yɛayɛ te ne fie wɔbɛtumi asi n'adeɛ yɛayɛ te ne fie afie ah, efie adeɛ yɛ bi wɔbɛtumi ayɛ it's about sɛ mo ba bɛka abom na wɔaboa no abrabom. bɛrima no ebia na ɔwɔ vision bi ɛkwan bɛyɛ dɛm sɛ vision no bɛba ɔbaa no bɛtumi aka sɛ o ebia adeɛ wɔyɛ ne sei a ɛbɛkɔ anim adeɛ wɔ adeɛ bi a o adeɛ wɔ yɛ a ɔyɛ no wɔanyɛ ne yie yɛnyɛ ne sei so but ɔbaa a ɔno ne vision no sɛ bɛrima no sɛ ɔretɔ amena mu sɛ ɔreyɛ deɛn ɔmfa ho ne deɛ ne sɛ bɛrima no ba a ɔmfa sika ma no ne deɛ ne sɛ ebi a ɔrefrɛ sɛ bɛrima no ne bɛkɔ mpa mu ne deɛ ne sɛ ebi a ohia bi bi a bɛrima no ayɛ ama no But marriage is not about that. Sɛ bɛrima no wɔ nimdeɛ bi na woboa no apia no. De bia mka sɛ sɛ bɛrima biara a ɔde sex ne money ewura awareɛ biara na wareɛ waware akyɛ a five years kɔ ekyɛ ebigu. To the sense sɛ bɛrima no wɔ sika sɛ de no otua a long last no the time will come a bɛrima no bɛka sɛ ah me sika nti na ɔbaa no di m'akyi. nti one day bɛrima no bɛtumi ayɛ kasa o wobisa ne sika o simi ne bi wobisa me sika o simi ne bi m'adwuma asɛe na ɔde study o nti ɔba ɔba no wobɛda suban bi adi ohun yɛ na ntɛm na ɔbɛtwe ne ho ntɛm na bɛrima korɔ no ɔbɛtwe ne ho ɔntumi ntena. Papa ɛhɔ no fa to yɛ bɛsa aba so. Ma ma hwɛ fo. Ayɛ sɛ deɛ papa yi nnɛ no wayɛ n'adwene sɛ kyerɛ sɛ wɔka mmaa mmaa mmaa but mmaa no yɛwɔ papa bebree wɔ mu. Yɛwɔ bi wɔ hɔ a yɛ yɛn mu bi a yɛn ani abere sɛ yɛbɛware no matter how deɛ bɛrima no teɛ biara no yɛyɛ no sɛ ne bɛrima no ne bɛtena other good or bad because bible se gye owuo na ɛbɛte mo ntam but ɛnnɛ no akɔ ayɛ te sɛ yɛawareɛ no owuo ne mma na awareɛ no agu bebree firi yɛn mmaa no bi nso firi mmarima. Nna me, sɛdeɛ ɔpapa kasa na bia ɔka no, mebesu firi nkorɔfoɔ a atwa yɛn ho ahyia nti, yɛretwa yɛn ho na yɛaba. Seesei, woakasa bebree, nti papa, mepɛ sɛ mebisa wo sɛ. Seesei a, ɛdeɛn ntokrontokro bɛn mu deɛn na ɛbɛyɛ a saa ɛnnɛ wobɛhunu sɛ yɛawareɛ no yɛ hu? Ɛnnɛ wobɛhunu sɛ mmayewa a ɛsisi soɔ no, bebree mmpɛ awareɛ, awareɛ nnyɛ wɔn dɛ because wɔn, ɔhwɛ bi a ɔhwɛ ne maame bi awareɛ a, ne ba, ɔne ne papa anware yie, ne sista bi awareɛ a, ɔne ne kunu anware yie a, na afei ɔmpɛ sɛ ɔbɛware bio. Kyere deɛn na yɛbɛyɛ as yɛ mmaa yi because wo kasa nyinaa yɛ na wo hete yɛ wo twitwa yɛ twɛdeɛ nti adeɛ yɛbɛyɛ a yɛ mmaa yɛbɛtumi ne yɛ kunu mu yɛbɛtumi ne yɛ boy friend wo sɛ wo deɛ boy friend wo kasa yi yɛbɛtumi ne yɛ boy friend ɛne yɛ kunu mu ɛne even efie kɔ yɛ papa mo ɛne sɛdeɛ ɛbɛsi a yɛbɛyɛ yɛn mma no because wo ba bɛtumi sɛ woanna suban pa adi a especially yɛn mmaa no because mo mmarima deɛ sɛ yɛn na mo ntaa ntena fie bi ɔkɔ adwuma ɔkɔ a bɛyɛ na ne nkwadaa no te fie nti papa fotuo bɛna de bɛma yɛ sɛ yɛnna suban papa adi because yɛn mma no wɔn yɛ role models because me sometimes metaa kasa me maame bi wɔ London ɔyɛ me role model Nim because me kasa kyerɛ bebree ɛne me me suban bebree bi wɔ me pɛ sɛ saa na daakye me so me sisi me kɔ dɛm daakye na me si ɛɛ me pɛ sɛ saa na me so me nyini no me so me kasa akyerɛ me mma nti no papa deɛ ɛna sɛ sɛ titire ne dokodoko bɛ na wo tuatua wo kasa akyerɛ yɛ ama yɛ soso yɛ de bi ato yɛ yɛ tiri mu ne yɛ awa wim ne yɛ daadaa asetena mu. Question obisa me yi dɛ mɛka bɛka. ɛne sɛ deɛ medi kan ka sɛ awareɛ ɛyɛ dɛ na ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ama ɔyɛ awareɛ no agyina ɛne sɛ one mmaa no bi mu adeɛ mmaa no bi mu adeɛ the same thing like men nso no so saa na ebi so tie so wɔpɛ sɛ ɔwale agyina a so wɔpɛ sɛ ɔwareɛ no agyina a de wo kunu ɛyɛ na mpanyinfoɔ ka asɛm bi sɛ ɛsɛ sɛ wokɔto sɛ kɔnkɔbani ɛbaa ebutu ɛɛ ne kunu anim na sɛ wɔ te sɛ sɛ de osi ɛhoahoa na bɛrima no wɔ agyapadeɛ bi odi ma no sɛ ɔbaa wɔn mu kunu a wo kunu no onnya dɔ bi anfa ma wo ɔnfa ne die bi nso ma wo bu kunu na wo kunu fa ne die bi ɛsɛ ɛnfa ma wo yɛka saa ɛmaa ka saa yɛka saa yɛkasa dodo. Mmaa no bi kasa dodo. Hwɛ ɔkasa yɛ wo kuru wo kuru abusuafoɔ wo mu kuru abusuafoɔ wodidi wɔn atɛm rɔfrɔfa ɛyɛ abusua bi na ɛde bɛrima no maa wo nti sɛ wɔn mu bɛrima no abusua a bɛrima no nua baa ka sɛ ɔmpɛ wɔn asɛm a wɔre no agu bɛrima no maame ka sɛ ɔmpɛ wɔn asɛm a wɔre no agu because wowɔ ɔbaa no deɛ meka asɛm ama yɛdeɛ nti yɛnhyɛ wei nso paa da biara na meka sɛ sɛ ɔbaa na bɛrima mo ware a monya wo ba a sɛ sɛ asɛm ba a wobɛyi hwan a ɔyere na ɔba bɛyi hwan a obi wɔ tumi yi me yere wɔn a bɛka so bɛyi wiri bi ɔyɛ big mistake ɔyere asɛm ba a obɛgya hɔ akɔ ɔba nso deɛ sɛ wowu sɛ deɛn wɔabɛdaa ho ɔba ɔba asɛm ba a ɔba bɛtena wo ho ahwɛ wo yie nti dɛ meka ne sɛ ɛkwan bɛfa sɛ awareɛ no ɛbɛgyina ɛne sɛ yɛbɛbu yɛ kunu yɛbɛdɔ yɛ kunu yɛde anidie bi a ɛsɛ bɛma wɔn adeɛ bi a woyɛ biara ma transparency mmira mu o bɛrima ne na ɛyɛ adeɛ a ma ayere nhum ɔbaa no so na ayɛ adeɛ a ma okunu nhum sɛde bɛyɛ aware ne fa anidie biara fa ma no Bu no abɔntene na bu ne dan mu nso. Ɔbɛbɔ ɔbɛtumi adidi bɛrima atam ɔka baako na ɔka mmiɛnsa. Da bi a mepanyin bi na ɛka n'asɛm sɛ ɔsɛ obi a ɔyɛ yiyi ano biara ɔntumi no nante nkyɛ. Sɛ meme wo yiyi ano a mentumi no nante nkyɛ. Bu okunu na tie okunu asɛm Ɛbɛma w'awareɛ no akɔ akyire. Sɛ wobu wo kunu na sɛ wode anidie biara ma no a, mese ɔbaa, wobɛka kyerɛ sɛ woayɛ wo kunu no aduro, but na anyɛ no aduro. Because of sɛ anidie a ade ma no nti no, bɛrima no ɔnam baabiara, ɔkɔdi bɔne wɔ abɔnten sɛ deɛn, ɔsɛ me yere deɛ, wo a bɛka me yere no, woaka me. Ɔsɛ me yere deɛ wo a bɛka me yere waka me to the stand sɛ ne yere ne deɛ ne deɛ biara de ma no ɔfa ne ɔhoahoa no sɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ken ɛma no sɛ ɔbaa bɛ so awareɛ kɔ akyire deɛ a wokunu no yɛ ne sɛ ɔhene na wokunu no so ɛnyɛ ɔso wo ɔbaa no so ɔhemaa na wobɛkɔ akyire amanfoɔ bɛkɔ amanfoɔ bɛka wo nsɛm wokunu bɛka se me yere ne deɛ megye ne di na menim sɛ me yere no ɔyɛ ɔbaa a ɔde ani die ɛna sɛ ɔbaa no ɔma mehu ne bibiaa mu nti me nuanom mmaa mmarima ne mmarima ne mmaa sɛ ɛkwan bɛma wɔre bɛma so ɛbɛkyɛ no ɛne sɛ ɔde ani die yɛkasa ebi kasa yɛ kasa fi papa obi kasa yɛ kasa fi nti mɛsrɛ sɛ yɛma yɛ kasa ho nti nneɛmfa ani die ɛmfa mma yɛ kununom deɛ sɛ atɔ so biem mmaa no a wɔn ani yɛma sɛ ɛbiri ewiase agyapadeɛ o oh, ɛna bɛrima wei n'adeɛ nie eti te sɛ ɔbɛfa wei sɛ means biara sɛ adeɛ no ɔbɛgye ewiase agyapadeɛ adeɛ deɛ ɔntumi ɛna ɔyɛ. bɛrima n'agyapadeɛ anaasɛ bɛrima ne nneɛma no ɔbɛfa wei sɛ means biara wobɛ sɛ ɛna ne kasa nso ɔbɛka nti no o oh, ɔbɛka ma obi ehu sɛ bɛrima n'agyapadeɛ ɔwɔ nti no ɛna ɔaba ho na obi sɛ ɔbɛwɔ n'amaneɛ ɛnam sɛ oyere no siesie no nti no ebi a oyere no sɛ ɔkɔyɛ waduro ɔkɔyɛ osei bɛrima biara nso obi nya obi nya bɛte saa asɛm no sɛ ekim ɔdɔ ɔsɛ deɛn me sɛ one week anaasɛ one month koraa ma wawerɛ na ɛbɛgu nti ewiase agyapadeɛ no yɛbɛgya hɔ akɔ ewia obiara ne hɔ a wo ɔwɔ sika a wawu yawu anaasɛ yɛde yɛakɔto ne fie asie ne da dabi dabi dabi yɛde wakɔto saa ayi no wama one seat nko ara bɛkɔ nti mesrɛ mmaa no sɛ ewiase agyapadeɛ no yɛnyi mfiri yɛ abrabɔ mu ne yɛne yɛ kunu no yɛnyɛ sɛ honam baako Wɔ Bible hɔ se, Ɔbaa begya ne na ne n'agya, hɔ na wɔakokwa abom ayɛ honam baako. Nti saa honam baako no, saa adwuma na ɛsɛ ɔyɛ, na ɔne okunu no adwene kɔ baako. Deɛ okunu no ni no, boa no. Deɛ ɔbaa no nso ni no, bɛrima no nso bɛboa no. Wɔyɛ saa a, awareɛ no ɛbɛkɔ akyire bebree. Nyame nso bɛhyira awareɛ no so ama mo mma, yɛmu mma abɛyɛ adanseɛ because sɛ ɔbaa ne bɛrima wɔ fie a, ɔkasa a bɛka no ɛna ɔbaa sua. woka kasafi a ɔbaa no bɛsua woka kasafi a bɛrima no ka kasafi a ɔba nso bɛsua nti the more na mo ka kasafi no na aba no de kɔ abɔnten obi ka sɛ asɔ wo maame ade te mu yie no nti mesrɛ mo ebia meka sɛ ba maame na ne kasa nyɛ ɛna obi a ɔkasa papa no teɛ bɛyɛ ne ya ne nyinaa ɛbɛkɔ ama saa ɛde awaregyaeɛ aba Na ɛkwan bɛfa sɛ awaregye aware pa no bɛtumi agyina no ɛka saa yɛne yɛ w'ani mmiri biribiara wokunu agyapadeɛ w'ani mmiri o bɛ agya adeɛ a ɔyɛyɛ deɛ daakye yɛyɛ a ɛbɛtumi abɔ yɛ abrabɔ bɛrima no nya te sɛ wonya kasa asɛm no wɔn sɛ a meyere wei deɛ ɔyɛ ɔbaa boafoɔ kyɛhwɛsofoɔ mesrɛ mo sɛ yɛhwɛ saa adeɛ no na yɛmfa ntu yɛn ho yɛhwɛ sɛ adeɛ no mfa mmɔ yɛ bra yɛhwɛ sɛ adeɛ no mfa nsiesie yɛ awareɛ na yɛde siesie awareɛ a awareɛ no bɛkɔ anim na nyame bi so nsa bɛba so ama awareɛ no ayɛ nhyira awareɛ biara na ɔbaa ne bɛrima no adwene bom no me se obi bɛka sɛ yɛaduro wobɛ sɛ ɔmo biribiara ɛkɔ so biribiara a ɔmo yɛ biara no nyame nsa because ɛyɛ nyankopɔn nsa na abɛtɔ awareɛ no so ɛma no yɛ nhyira De mesrɛ yɛn nua mo mmaa, mesrɛ yɛn nuanom mmarima, yɛhwɛ yɛ kasa, yɛhwɛ yɛ abrabɔ, nneɛma ɛma yɛn ani mmiri ewiase agyapadeɛ, nneɛma yɛ sɛ yɛ brɛ no a yɛrebɔ no, yɛrebɔ de ama daakye mma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn wɔn ba a wɔn ti bɛtumi abɛtoa so because abrabɔ a bɛbɔ no ɛne na ama nso bɛtoa so. Wɔn ammɔ abrabɔ no yie a wɔn ammɔ no yie because wɔn mu adeɛ a wɔn abɛsua na wɔn nso de akɔ wura awareɛ mu. Gye sɛ wɔn awareɛ gu yɛ a hwɛ yie na ankɔyɛ nsusuanseɛ bi amfa amma wo ba. Nti mesrɛ mo, yɛn nua mmarima, yɛn nua mo mmaa, abusuafoɔ, yɛhwɛ saa adeɛ no, yɛnhyɛ saa adeɛ no nso na ɛmmoa yɛn abrabɔ mu. Because yɛyɛ saa adeɛ no a, yɛabra yɛn mɛ sɛ yɛn nneɛma bɛkɔ anim. Yɛtutu yɛn anammɔn na sɛ yɛhwɛ yɛn kasaa, yɛn nneyɛɛ, yɛn suban na sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ yɛn kurom ase, yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ yɛn yerem ase ne yɛn nneɛma nyinaa tu anammɔn ɛkɔ adwene koro a, Onua, obi bɛka yɛn sɛ ebia wakɔgye aduro. Obi bɛka yɛn sɛ ebia ebi si na ɔka sɛ ɛyɛ nteaseɛ ɛna ama yɛawaree no akɔ anim. Sɛ nteaseɛ wɔ awareɛ mu a, onua, hwan ne bayifoɔ? De bia mka sɛ bayifoɔ no hwan a? Bayifoɔ biara ne obi tirim asɛm. Bayifoɔ, onim wo tirim adwen. Bonsam anim anim tirim adwen. Obi a ɔka sɛ bonsam nim ɔdasani biara tirim adwen bi a ɔboa. W'asɛm no a woka no na ogyina so de yɛ adwuma. Sɛ woka sɛ ɛnɛ mɛtu kwan a, bonsam no ka sɛ woka sɛ ebi ɔkyɛ mɛtu kwan no. Ɔkyɛ no a bɛtu kwan anadwo yɛ no a wadi kan wɔ anim kɔsɛ w'abrabɔ. Mmarima deɛ no ɔnka ne biribi. Ayɛ sɛ wayɛ n'adwene sɛ nnɛ ara na nea ɔbɛka agu yɛn so. Me nua mo mmaa, me maame mo, me sisters, me nnamfofoɔ, Ebi deɛ bia wo bia ɔrɛ annkye ɔbɛ nyansafo sɛ bɛ bɛ bu ne bɛ na yɛn ka ase. Papa yi akasa bebree. Ɛyɛ ampa. Yɛn nua mo mmaa no bi ani bere adeɛ. Ɛyɛ ampa. Mmarima no bi nso ani bere adeɛ. Mema no bi so yɛ opportunist. Mema no bi wɔ hɔ a ɔno ɔba ɔbaa nkyɛn no bi a bibi ɔbaa wɔ nti na ɔba. The same apply mmaa mmaa. Mmaa no bi wɔ hɔ a wɔn wɔn pɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔno no ɔbɛyɛ adwuma bi. Ɔfiri sɛ awareɛ no ne ne sɛ ɔne ne bɛda. Awareɛ no ne sɛ. ɔbɛba abɛnoa aduane. Ɔ sometimes koraa no, adwenkyerɛ because me mehu no sɛ fie, yɛka sɛ fie a, ɛyɛ abusua sɛ sɛdeɛ Bible ka, ɔba bɛfiri n'agya ne ne na, ɔno yɛ hwan ɔnam ba no. Ɛwɔ sɛ monya mo adwene kɔ bankum sɛdeɛ papa kae yi. Sɛ mo adwene sɛ ɔbaa no nam east na bɛrima no nam west a, menyɛ sure sɛ ɛbɛyɛ yie. Ɛwɔ sɛ mo nyinaa mo adwene kɔ bankum. mo hyɛ ideas me sister bi wɔ aburokyire ɔse mentumi ntumi mmɔ ne din ɔse ɔno ɔne ne kunu ɛhyehyɛ me me me me yɛ dees me me de me sika ɛɛyɛ aduane ɔmo mmienu na atena wo ɛna ɔmo akɔboa bɛrima no na ɛbɛfɔ ba no kɔ ara me me de me sika ɛɛyɛ aduane woso sika nso de bɛ fie ama yɛ yɛ gyapade. Nkyerɛmu horow no yɛ fɛfɛɛfɛ. Ɛyɛ ɔmo mmienu na atena ase but yɛn nnɛ yi maame no bebree o feel sɛ so far as a bɛɛma no deɛ ɛwɔ sɛ bɛɛma na ɔyɛ biribi a woyɛ woyɛ saa no nuabaa woyɛ wrong. Yɛse yɛyɛ ɔmo nsɛ so boafoɔ yɛyɛ ɔmo nsɛ so boafoɔ. Yɛn ankasa yɛn bɛyɛ mmaa bɛdii hɔ ara. Sɛbesɛbe, ɔbaa wɔ hɔ a, yɛ adwuma. Sɛ woyɛ adwuma a, wo, wo, wo, because bɛrima no so no so sɛbe ɔwɔ abusua. Ɔwɔ, ɔwɔ maame, obi na ɛwoo no. Na so wowawo wo ba bɛrima no? Sɛ ɔwɔ ba bɛrima a. Mmara a ɔba baa ne sɛ obi daakye bi wanyini ne sɛ bɛrima ɔbaa bi agye n'abɔ so sɛ wo me sɛ me mahwɛ wo maame koraa na magye me a anaa mahwɛ wo maame a me nua baa sɛ bɛha wo wobɛsɔre atia w'asɛm ɔnti aseɛ ɔntwe ma w'asɛm ɔbɛka sɛ hwɛ Sɛ me, sɛ me, me, me, ɔdɔ a meyɛ mboso me nkron, sɛ me, me maa no no fon no, me wo na ogya bɔkun anaa ogya nifa. Me tua school fees no away, me de kyɛ aduane ma no away, but ɔno afi sɛ wode dua gya gu bɛ bɛɛma so so, because me nim sɛ woto bɔ kɔbɔ dan a, ɛsan aba wo so, ɛna deɛ odua bia otwa wɔ asase so. Ti me srɛ yɛ nua maa no, ma yɛ nyɛ yɛ ho sɛ deɛ papa yi akasa bebree, ma yɛ nyɛ yɛ ho sɛ yɛ deɛ. Yɛbɛyɛ yɛbɛdi wɔ ha. Ɛwɔ sɛ saa deɛ bible kaa sɛ yɛyɛ wɔn sɛso boafoɔ no yɛbɛboa wɔn because life no ɛyɛ sei ɛkɔ na ɛba sometimes ɛyɛ sweet sometimes ɛyɛ very bitter ɛduru mmrɛ bi a ɛɛdene because bɛrima kɔ adwuma tumi sɛe ɔbaa nso adwuma tumi sɛe. Eduu hɔ no na ɔde ɔne to sɛ, Ah, ɔbaa yi, na mewɔ bi no. Ɔhyɛn me. Bɛmɛɛ yi so, na ɔno nso wɔ bi no, ɔhyɛn me. Nti na wode atoto ho. Sometimes, yɛma yɛmma yɛn werɛ mfi bɔne no na papayɛ no a bɛma no bɛyɛɛ yɛn no, anaa papayɛ a ɔbaa no yɛeɛ no, yɛnkae ɛno. Da biara sɛ woka woma w'adwene si sɛ, oo bɛrima me me bɛrima no ɔkɔyɛɛ me sei, na nsusu ne yɛn nkɔmmɔ. Awareɛ biara nni hɔ a ɛyɛ dɛ. Relationship biara nni hɔ a ɛyɛ dɛ. Nsusu nka yɛn nsɛm. Nkɔsɔm a wɔka bi wɔ hɔ a wo wo de wofii sɛ wɔdɔ wo hmm wɔtie wo kɔɔ yaa wohyia ɔba no kɔ tumi bɔ bɛrima no amaneɛ sɛ hɛɛ oyere bi hyia ɔsi sɛ ɔsi sɛ ɔsi sɛ na wofiri sɛ da biara nkurɔfoɔ ka obi hyia wo kunu na ɔka sɛ na ayere aka sei oyere aka sɛ bɛrima no te sɛ deɛ ɔtena sɛ ah nti meyere a menda kɛtɛ bɛso baako na nti wɔsɛe me sei nti me kunu a mene no da kɛtɛ baako so. na ɔregu m'anim ase sei, ɛte sɛ deɛ ɔnnɔ wo da. Ɛyɛ a yɛnhyɛ yɛn ho so. Ɛduru pɔinte bi a ɛyɛ den a, na yɛnkasa ne bio. Yɛnhyɛ yɛn ho bepɔ so. Ɛyɛ a na ɛyɛ den, ɛyɛ a na ɛyɛ ya. But sɛ woanhyɛ wo ho so a, wobɛka saa ara afei na awareɛ no akɔyɛ te sɛ ahoma. Anwanwa sɛ ɛte na ɛkɔ ba mfimfini a, wobɔ no paa te sɛ deɛ ɛkɔ no wɔ hɔ. Te sɛ deɛ ɛkɔ no wɔ hɔ. Sɛbesɛbe wo kunu a ɔda w'akyi, wokasa tia no a, ɛmfiri ne tiri mu da. Saa na ɔbaa nso a ɔda n'akyi, mmarima no bi wɔ hɔ ne ɔbaa bɛda bɛwie na wato ne ho. Wɔn nna da awiei pɛ na ne werɛ afi soro no ho da. Wɔbɛka nsɛm potɔpotɔpotɔpotɔ a deɛ ɛwom ne deɛ ɛnni mu no wɔbɛka agu ɔbaa no so. So barima a wobɛyɛ saa no, wofiri sɛ ɔbaa no wobɛtumi afrɛ w'asɛm da? Wontumi mfrɛ w'asɛm da. Me, me Angie deɛ woyɛ me saa a mentumi ne wo nda. Sɛbe saa ara so na mmarima na ɔbaa so so ka bɛkɔhyia wɔn afoforɔ anaa akɔhyia ebi a sɛ wo nua ho baabi a bɛtena bɛ na wo sɛ bɛma no potɔɔ a wo expect sɛ bɛma no wɔn saa na wɔn bɛda kɛtɛ baako so wo suro koraa sɛ ei na nipa a mene ɔda kɛtɛ baako so na agu m'anim ase sɛ yi ntumi saa na ɔbɛda bi nti mesrɛ me nua maa mesrɛ me maame mo me papa mo me nua mɛma mo Angie Jack, Express TV, obi a wɔhwɛ yɛn wɔ YouTube so. Sɛbi sɛbi no one is perfect except Almighty. Me te ha yi, me nyɛ perfect baako koraa. Mfomso bebree, ebi a me papa yɛ bɛyɛ five percent. Ebi a me me mfomso yɛ ninety nine percent. Papa yɛ five percent, but yɛsuasua yɛn ho, yɛtie afotuo. Kasakyerɛ na yɛsrɛ yɛn yɛs mesrɛ mahwɛfoɔ a mohwɛ me, mmaa ne mmarima, yɛmmrɛ yɛn ho ase. Angie Gyaka Express TV ahwɛfoɔ, yɛasan aba bio, kɔtwa yɛn ho, yɛasan aba. Na yɛ yɛrekasa no, hu sɛɛ me nuabaa bi nso so. wɔ Italy abɔnten so. Ɔsɛn me message kyerɛ sɛ me ho koraa menhu deɛ menka. Ɔse menfa menbisa papa ma no na mo ahwɛfoɔ no nso so no mo mo comments ne adeɛ ɛbɛba no me nuabaa no sɛ ɛyɛ important ma no. Ɔwɔ Italy. Biribi nti no, mede ne din no besie. Ɔse, Angie, me nuabaa, mepɛ sɛ mibisa wo sɛ, me ne barima bi na ɛte hɔ, na barima no, medɔ no, ɔno nso dɔ me. Yɛnwaree. Mebehyiaa no Italy ha sei. Na me tam bi a me ne bɛrima no bɛkasa biara no, bɛrima no adeɛ a ɔyɛ ne sɛ, ɛna ɛdan a yɛresi, me deɛ me mɛdi kan ɛno me maame bɛdi kan akɔtena mu ansa, yɛde ma me maame na wo deɛ yɛngu so ne yɛ adwuma no ara na yɛkɔ fie ne yɛkɔware a. Yɛsi bie mu a, yɛsi second house a na yɛyɛ mma afa. Nso wohyia bɛma no, bɛma no nso di ɛwɔ ne mma mmienu dada. Ɔno nso awo baako. Na sesei no ɔdɔ ɔdɔ ɔno do sɛdeɛ bɛma no yɛ no ɔnim sɛ bɛma no dɔ no na ɔno nso dɔ no. Ɔdɔ asisi no aso to the extent sɛ ne sika biara a ɔnya biara no ne bɛma no de bɔ mu. Na sesei no. Deɛ bɛrima no rekyerɛ no deɛ, ɔnwu, ɔ, n'adwene, ɔnhu deɛ ɔnyɛ ne ho firi sɛ bɛrima no abu, bɛrima no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ dan a wɔresi no a wɔaka wɔn sika abɔ mu no, ne maame, ɔresi ama ne maame. Ayɛ a wɔn mmienu nyinaa sika na wɔyi saa dan no. Nti papa, nti wɔse yɛmmoa no, memmusa papa na yɛmmoa no. Ɔse anytime bi a ɔne ɛyɛ bɛma no ɔne no ɛwɔ Italy hɔ no bɛkasa sɛ bɛma no ɛka no sɛ ɔno deɛ ne brɛ a ɔbrɛ nyinaa no ɔbrɛ ma ne nua mmaa ɔbrɛ ma ne maame no n'abusua n'abusua n'abusua no so na ɔnka sɛ ɛyɛ ɔbaa yi a ɔde message yi aba tenteenten ɛyɛ ɔbaa yi abusua a daakye no sɛ ɔmo ɔmo ɔyɛ ne ho adeɛ wie a Ɔmo bɛ wait sɛ mma abusua te sɛ ne mma ɔne ne mma family bɛ bɛma ne kasa fa ne maame ne nua maa mo ɔmo wɔ Ghana ha no ɔno nso sesei ɔne ɔno nso ne bɛma yi ɔmo ɔmo atena ase wei de ne sika ba wei de ne sika ba na ɔmo ɛɛsi dan no wɔ ha sei na unfortunately sɛ ɔde maa bɛma bɛma no abusua ɛɛ ne ne nua ɛna ɛhwɛ so nti bɛma no si fie ne deɛ ɔbaa no nyini ne mfiri so ɔmo si wei no ma. N'abusuafoɔ no wia no wɔn asɛm nti ɔso sɛ sɛ ɔntumi mu sɛ ɔnkɔ ɔnkɔ so no ma bɛrima no ɛnyɛ ne ho adeɛ anaasɛ ɔnstɔpo wɔ baabi a wɔduru no ɔnim sɛ bɛrima no ɛɛyɛ ara twi no adi nti no ɔyɛ mu sɛ papa ma no nti no na ɔhu ɛwa nti yɛde twa so.

akoma pa anaasɛ ɔdɔ soronko a ɔwɔ ma bɛrima no, a bɛrima no nso sɛdeɛ ɔsi so si ka no, ɔsi bɛrima no nso dɔ wo. Na kakra a mɛka ne sɛ, obi wɔ hɔ a akwantuo no a ɔkɔɔyɛ no, bɛrima no, ebi wɔ a akwantuo no a ɔkɔɔyɛ no, ɛyɛ abusua sika. ɛna ɔde kɔɔyɛ wotie kasa no sɛ o message no ade baeɛ nyinaa ɔsɛ bɛma no kasa bi a ɔse ɔyɛ ama ne nua mo anaasɛ ne maame nti wotim sɛ ɛyɛ abusua sika ɛna ɔde akɔ nti ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi a wɔbɛtumi de ama abusua no na after ɔyɛ ma abusua no wie a wɔtumi aba ɔno n'awareɛ mu anaasɛ ɔno nso n'abrabɔ mu so deɛ bi sɛ abusua apagya biribi de ma wɔn a abusua no nyinaa wɔn sɛ obi kɔ obi bɛsɛ sɛbi obi kɔgya ne nan koraa na ɔpɛ sɛ ɔgye sika firi obi kɔɔ so ne sɛ n'agyapadeɛ ne sika anaasɛ ne biribi deɛ de ma a ɔde kɔɔyɛ ɛti sɛ wɔyɛ nnipa bɛyɛ 20 a wɔn nyinaa dipɛnde afiri hɔ tumi nua baa kakra mɛka ne sɛ Wɔn a sɛ adɔ bɛrima no na bɛrima no nso dɔɔ ne deɛ, bɔ mmɔden ara na boa no na munsi munsi saa dan no nwie na before na bɛboa no kwa ne bɛrima no ntena ase nka sɛ kwabena anaasɛ koku anaasɛ akosua anaasɛ ɛɛ kofi mi nso ɔdɔ mi ɛna nso dɔ mi na de biara wɔn mi kasa a ɔkasa fa ɔkasa fa abusua ho na ɔbusua no deɛ deɛ mi dɛm ti aseɛ mi nso ofura abusua mu na ɛbaayɛ nti ɛsɛ onye bibi a nso hwɛ abusua no. bɛs ɛkwan bɛn so na yɛsɛ bɛfa so yɛsɛ bɛtumi abɔde abɔde adeɛ afei na yɛbɛwale na yɛwale a sɛ yɛ a na akɔyɛ ana anaasɛ wosi saa dan no de ama abusua no na afei owie deɛ a wɔpɛ bi deɛ gye wɔn kwan na yɛsɛ yɛtumi abɔ yɛ berɛ ana ɛhɔ no me nuabaa wo ne bɛrima no ntena ase nka ɛho asɛm because wo ne ne tena ase na sɛ asɛm no ansi deɛ a na wafa ho adwene sɛ bɛrima no tumi te aseɛ ma wo sɛ o oh, ɛnna bi a adwo anaasɛ afia mesi ma ɔmo wie a mɛpɛ sika bi de ama ɔmo na ɔmo de ayɛ ɔmo adwuma after that no ne abɔ yɛ bere adeɛ a ɛnna me nua aba wɔawɔre no bɛkɔ akyire bi kɔ sɛ dɛ wosi ka sɛ bɛrima bi wɔ kora nka adeɛ no nka wɔyɛ kora ɔmo amaneɛ bɛrima bi wɔ ɛdan no kora nka wɔsi no ɔmo amaneɛ sɛ mesi dan bi sei deɛ wobɛhu sɛ no bia no ɔbulu na ɔgye sika na ɔde kɔ na ɔbulu na ɔgye sika the more once a wɔn ho sɛ Ɔde yɛyɛ biribi sɛ ama n'abusuafoɔ no. Ebia na maame no atam abusua gold bi, ɛna ɔsɛ ebia Kwabena, wokɔ a twe w'ani bɛhwɛ onua mo. Twe w'ani bɛsi abusua fie fa si hɔ. Yɛn nuabaa no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ seesei no, sɛ wotie message no yie no a, mensan nte nso bio, menti mu bio mekyɛ wo.

Bible kura tia saa adeɛ no. Wɔn nya nwale deɛ mpena hwɛ na wɔn twe. Tìmi nua ba na ɔnfa ne ho adwene ansa. Wɔn nya nwale deɛ mɛ mɛ edi kwa sɛ ɔne ne yɛ dwɛn ta yi bi ɛkɔ sɛ ɛkɔ mmla biara mu a biribi a nkyɛ sɛ wɔn yɛ marriage ayi. Eti ɔnfa ne ho ɔnfa ne ho adwene ansa na onyi onyi ne sika mfiri mu. na bɛrima no fa ne sika nsi ɔde si wie deɛ a after that no wɔbɛtumi aka abom na ɔma yɛ ɔma deɛ bɛsɛ si a na ɔnyɛ ne ho adeɛ ne deɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ ne deɛ ma ne mfa ɔmu sika no nyɛ dwɛn ta yi because yɛ mo wale wie a ɛna mo sika no aburokyire no motumi yɛ dwɛn ta accounts no no obiara mo nya mo sika no akɔ wɔn ayi bɛ mo nya nwale yɛ ne deɛ mɛsrɛ mo nuabaa no sɛ fa ho adwene mɛmfa sika no ma no ma ne nyɛ ne busua ma ne nyɛ agyapadeɛ no ma abusuafo no nwie afɔ yɛ wie na ɔsɛte ɔmo nyinaa wie a Deɛ n'adwene bɛtumi abaa so na moatumi de aredzi another family. Ese papa ese ɔno sika abedi dɔwɛ no Ghana ha ne mu ne. Ah ese. Ese ɔno sika abedi dɔwɛ yɛ ɔno Ghana ha ne mu. Ah abedi mu no deɛ ɛna mo ka yɛ si ara ese afi na sɛ afi na onya nti sɛ bibi si na ɛkɔ so nti afi abedi afi a wate no ɔnfa ne ho adwene na onyi ne sika mfiri mu ansa ɛma ne fa ne sika ɛm kɔma biem. na bɛrima no afa ne sika nsi osi wie a na sɛ bɛrima no bi sɛ ɔdɔ no bɛrima bɛrima bi wɔ hɔ a ohun sɛ oyi sika no ohunfa sika no ma bi na afɔ ɔfa no ho adwene saa bɛrima korɔ no ɔnyɛ ɔbɛrima bi obetumi abɛboa wo osi ka nti na na ɔyɛ saa. yoo papa yɛ daa sɛ onyame nhyira wo bebree. amen. na me nua baa wɔ amanɔne. Papa ka bebre a ɔse faa ho adwen. Sɛbe sɛbe onya nyɛ nwo adeɛ egye onkɔ me tee. Onya nfa ka wale nhyɛ onya ngye ka wale nhyɛ yi nti faa ho adwen. Eni ni ngyae. But sɛ sika no adwan saa adwan tue na ɔmo yɛ nɛsɛ ɔde kan ka kyerɛ wo sɛ ɔno no ɔpɛ sɛ ɔboa ne maame mo ansa nti aden nti na ɔsɛ ɔwɔ wo ho sika kyɛ mu. Sɛ ɔsɛbesɛbe, wo nso wofiri abusua mu, wo nso wɔ abusua, nso wobɛtumi aboa w'abusuafoɔ. Nti mesrɛ wo, nnyae no. Kɔ, kɔ ntini ara dɔ no a ɔdɔ no no, dɔ no. But sɛ ɛba sikasɛm mu deɛ a, mesrɛ wo, yi wo sika no firi mu. Na ɔno no nso mfa ne deɛ no mmoa abusua mu, kɔɔ sɛbe, ebia wo na nim kwan fa a so ɔbɛduru baabi a ɔwɔ yi. Ebia sɛdeɛ papa kaeɛ, ebia abusua gold bi, abusua asase bi, abusua pata bi na wɔn tɔnn na wɔn de no akɔduru amanɔne hɔ no nti na ɛwɔ sɛ ɔsɛtew fie. Ɛno deɛ me nua barima no ɔyɛ saa ɔyɛ right. Ɔsɛ bofiri abusua mu. But wo me nua baa no wo nfa wo deɛ nkɔka ne deɛ no ho sɛ ɔno nfa nkɔhwɛ abusua bere a wo nso wɔ abusua wɔ hɔ. Nti wei obiara ni ne deɛ. Wo di wo deɛ ɔno nso ni ne deɛ. Na Nyame boa na wo sɛte w'abusua no nso sɛte n'abusua bi a, afei na moatena ase, moaware na afei moaka sɛ saa mo abusua mmienu no a mopɛ sɛ mohwɛ no, moatena ase na adwuma a mobɛyɛ no moahu deɛ mode bɛyɛ nkwadaa no a wɔbɛba no. Na papa ɔkaa asɛm bi sɛ, Mɛma no wɔ mma mmienu, ɔno nso wɔ ba baako. Sɛ ɔba mmienu na nso ɔba baako a, ɛno deɛ nkɛnsɛ hwee. Ɛɛ sɛ wansa wabɛyɛ honam baako deɛ, sɛ ɔdɔm sɛ osi dɔm no, saa na ɛsɛ ɔdɔ ɔba. Na mpɛn bebree no obi wɔ hɔ a, ɔbaa bi wɔ hɔ a, ɛyɛ na ɔka a ɔsɛ meka ma meka agensi nnua mmaa no, meka ɛfa me nua mmaa bebree, nyɛ saa. Bɛrima bi obetumi ayi n'akoma mu, obi a ɔba baako na aba no, metumi ahwɛ ɔba no sɛ mmea mmea mu ba. but meme deɛ no nso deɛ meme wɔ hɔ deɛ a asɛ ɔdɔ me me deɛ no sɛ wo deɛ but mea firi hɔ pɛ na nsan no aba mu kyerɛ meka atem ase a obi wɔ hɔ a bɛrima no ɔma mmienu wo nso wɔ baako wowɔ deɛ baako no medɔ no sɛdeɛ mea me deɛ but menni hɔ deɛ a meme deɛ no woyɛ ɔmo ayaka wopolipoli nkɔla no ɛne deɛ mɛsrɛ me nua mo mmaa a yɛdze so ɔbaa bi wɔ hɔ a meka sɛ sɛbio sɛbio Wawo mmienu, mmiɛnsa, nnan. Ebia mistake na ɛde baeɛ. But ebia akyire no wakɔnya obi a because menim obi a ɔbaa bi a ɔwɔ five. At long last bɛrima ɔkɔ wa na bɛrima no nwo da. The bɛrima no afa nkora no nyinaa sɛ ne dea. Wotiti wɔn kama. Nti bɛsrɛ sɛ sɛ wowɔ ba baako na sɛ bɛrima no so wɔ mmienu a fa bɛrima deɛ no mmienu no sɛ waa woyɛ mu mma. Fa ka wo deɛ ho na nya mmiɛnsa. na nyame yɛ adom no sɛ mode baako bɛto ntam a na wakora akora no bɛs sɛ woannɔ bɛrima no deɛ ne da a ɛneɛ woanhwɛ awaleɛ no ɛntumi nyina because bɛrima no obi wɔ ha a saa nkora no mmienu no mfidie ne sim saa obi wɔ hɔ a saa nkora mmienu no ɛyɛ fidie bi na bɛrima no ba no ɛyɛ fidie na ɔde abɛsim dɛ wɔ sɛ woanhwɛ no yie na sɛ fidie no yiw deɛ a ɔsan bɛgya hɔ akɔ meka saa tam na ɔsan no wɔkɔbɔ wo mmienu Na wɔantumi anhwɛ ne deɛ so ama no nti no, na wɔgyaa hɔ kɔ. Nti mɛsrɛ me nua mo mmaa, sɛ barima bi ba na sɛ ɔde ne deɛ ba a, ɔde mmarima ɔde nkora ba a, sɔ nim sɛ ɔdea. Saa nso na barima nso, deɛ na meka no, ɛne sɛ both sides no, obi deɛ obiara de bi ba a, obiara mfa ne deɛ obiara mfa ne sɛ Ɛyɛ ɔno ara ne yɛ mu ba. Na sɛ yɛyɛ no saa no a, ɛbɛma awareɛ no akɔ anim. Because sɛ woanhwɛ me deɛ yie a, m'ani nye wo ho. Woanhwɛ me deɛ yie a, mehu a mɛmuna. Ɛmfa anigye mma yɛawareɛ no mu. So ɔho sɛ yɛkorakora, me deɛ bi a me deɛ most deɛ mahu most no paa ayɛ mɛma no. Obi wɔ hɔ a, ɔte obɛsi aka ne yere ne ba ba ne ho no, because na menim biribi a nkɔfoɔ bi a na me ne ɔmo teɛ. Papa mpakyɛ ma me mɛhwɛ. Papa me nso so mahu mɛɛma a ɔno nso so ne yere ba heheeii asɛ ne tanfo asɛ ne kora asɛ ɛm sɛ mɛɛma saa bɛɛma no yɛ jealous eti o o o ɔm sɛ ohu akora sɛ akora no yɛ threat to ɔne ne yere relationship. Nti no kyerɛ sɛ ɔmpɛ akwadaa no asɛm no de sɛ akwadaa no mpo ebia da bi ɔka sɛ ɔkɔ ne papa hɔ ɔba a ɔse awo na akɔ papa ɔ papa kaa sɛ me ne maame ne kɔ mu yi nti na mmarima no bi nso so mpɛ ɔmo step children asɛm sɛdeɛ yɛ maa no bi so so ɛmpɛ ɔmo kunu mu ma asɛm no ɛno deɛ yɛ no korɛ step mothers ni bi nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ Me ara me papa ne yere mekɔɔ wɔn hɔ, na wɔwɔ Prestea. Na ɔyɛ adwuma wɔ Gold Mines, san kɔfa Gold Mines. Ɔyɛ na ɔyɛ accountant wɔ hɔ. Meduru hɔ a, driver de me kɔe kɔe ara, wɔte bepɔ bi so saa. Meduru hɔ a, ɔse, Nana, Nana woaba? Mese, Aane. Ɔse, Nnɛ sika nni hɔ o. That time na me maame te ase. Nana sika nni hɔ. Ah, me papa ne hɔ na mereba. Me me bɛ driver driver bɛfaa me na yɛde me kɔ foro hill no kɔɔ soro no a, maame no sisi fam o. Wohu sɛ saa step mother wei sɛ ɔno nso meanwhile so ɔno nso ba no nso kuta nkwadaa mmiɛnsa o na ɔde wɔn baeɛ. Ɔbɛpere aba ne mma. Oh yes. Ɔbɛpere aba ne mma. Nti no saa step mother wei nti wofi sɛ mɛtumi apɛ n'ase mɛtumi mpɛ n'ase because.

saa nti sɛ ne ne ne nya deɛ ɔbɛtwi afa no so ne nyinaa sɛ bɛrima no yɛ fie tiri de bɛrima no bɛka no ɛyɛ fa na mebɛba ɛsɛ ɔma me baba hɔ once a memehwɛ wɔn ma no deɛ ɛsɛ me nso me mma no ba ha wɔka wɔn saa sɛ wɔn ɛka wɔn deɛ ahosuo ti na nti na nnɛm lɛm no obi wɔ hɔ a ɔkɔware a na sɛ ɔwɔ ba a ɔbaa no wɔ ba a ɔka sɛ sɛ awale a ne ti betumi agyina adeɛ a ɛna ma ɔba no nkɔ ne papa hɔ bɛrima bi ɔba bi nso ɔka sɛ Ɔbɛn no mma no nso no, wɔn nso wɔ maame, nti ma nkwadaa no nso kɔ maame hɔ. Me nso mehu ne sɛ ne saa no nso no, ɛmfa asomdwie mma. Bɛ nka bos no, nka bofu no nyinaa no, wo deɛ, wo nam sɛ ɔdɔ me nti no, me ma ne ba a na ɔwɔ ɛka mu, ɔyɛ ɔmo kama. Daa ne da nya, bo ebu akora akora no mɛtena hɔ, bi akora wɔ ne maame hɔ, sɛdeɛ na osi kan. Wonte wonte wɔ apa nkyɛn, bɛ wɔn wɔn maame hɔ. Ewom a so kɔsra wɔ pa. Nti ka saa tam no mu na sɛ ka o step mother no ɛkorɔkorɔ because dɔm a ɔno ɔbɛtumi akorɔkorɔ no ɛbɛma papa no ho sɛ ah me yiri ɔdɔ me mma yi so ɔho bɛn sɛ o deɛ deɛ o twena baa ho na sɛ meme deɛ deɛ ba no apam no deɛ a bɛrima no ɔmo ani anyɛ deɛ a W'agyapadeɛ nyinaa na long last no wɔbɛfa. Wanku a wɔbɛkyekyere wo na wɔagye ama ne mma. Ɛnɛ mma a wɔaba no deɛ, ɛnɛ mma a wɔaba no, ɛnɛ mma no a wɔaba no, most no, aduro sɛ na wɔbɛsi ayɛ w'aduro ayɛ wo no atete wo no. Abusuafoɔ, mmarima a yɛsi ayɛ ba.

Atiefoɔ biara mu no bɛbi awɛfoɔ mu obi biara na mbaa yɛ su sɛdeɛ meyɛ na mbɔ yɛ no bɔ no meti a me ne duru me yɛ yɛ mɔ no wɔsi me hia ɔdɔ obi wɔ ohia ɔdɔ o obi wɔ yɛ ɔdɔ na ohia deɛ ɔbɛdɔ no deɛ ebi a ɔno ɔte ase ɔne ne bɛkɔ adwene kuro ɔwɔ ne bi biara nti na mewɔ bi biara sɛbi sɛbi sɛbi nyɛ afei na. na na me maame sɛ ɔsi ka no sɛ ebia nso wɔ biribiara bɛte ebia bɛrima no nso ba no ebia wɔ biribiara ebia bɛrima no ɔma bɛrɛ mmiɛnsa ɛnam sɛ wɔ biribiara nti no wɔn pɛ sɛ bɛrima no ma no bɛba wɔn nkyɛn ɛno nso ɛ so obi wɔ hɔ wɔ ne biribiara bɛt ɔtwe bɛrima no nkorɔfo ɔtwe bɛrima no ma no ɛba ne nkyɛn ɛma bɛrima no ɛdɔw mmɔ. tie deɛ ɛma ebi wɔ hɔ a wɔn pɛ sɛ bɛrima no ma no ma ebi akwadaa ne maame no nyɛ. wɔn nyɛ deɛ na bɛyɛ ama.

ɔdɔ nkwa na no but maame no bɛtumi apɔlutu ne ma no adwene ɛbebree oh yes ɛbebree nkwa ne dɔ bibi ne nkwa dɔ step mother no but maame no bɛtumi apɔlutu nkwa no adwene aka because ɔbɔ ata ɔna awo ne ma nti deɛ ɔbɛka no ɔyɛ ɔyɛ more influence than wo step mom na na wo papa na wo nni fie wo ne bi mu no nti no ɔbɛka akyerɛ nkwa no sɛ ɛ gye maame wei ɔna ama papa agya no wodu nkwa no mfa to Anaa ɔkɔ na ɔkɔwura kitchen a, ɔyɛ fast. Anaa ɔkɔwura baabi a fast na afei ɔkɔsoa aduane no ɔnni. Aduro no nso, ebi wɔ hɔ a nyɛ ɛnku ntɛm o, ɛkari o, ɛsue o, kakrakra. Ɔku nkakraka. Nti da bi ɔba a na ɔde bi ato mu. Ɔba a na ɔdrɔpo bi ato mu. Nti no, yɛ na nyɛ sɛ bi a step mom no ɔmpɛ nkwadaa o, ɔpɛ nkwadaa no asɛm but ɔsuro maame no. Ɛyɛ mma da no a nkwadaa no maame. Ɛno nti a papa nyɛ sɛ bi a because wo kunu wodɔ bɛɛ wo wo yɛsɛ yɛsɛ wodɔ obi a wodɔ no ntoma wo sɛbe wodɔ obi a wodɔ no biribi bia even ne nua mo mma ɛyɛ wo mma ne mma yɛ wo mma ne nua mo yɛ wo kunu wodɔ no bia bet ebi a ɔbaa na ɔte awɔre te sɛ me papa yere yi a ɔka kyerɛ me sɛ. sika ni hɔ mhm. saa da no ɛkwan a wɔfam kumase to prisiewa na nka yɛ te sɛ aha ɛne eh, joshua ɛwɔ kada na hamba ma wɔsɛ me ma me ɔke ne pɛpɛ ma meyɛ ba me bɛte na mepɛ fada ne na te na ma me kɔɔ but deɛ ne yere ba ne yere ne yɛ ɛkele me ɛnɛ ma ɛnɛ yɛsɛ bɛsi wɔ bi mu ɛwɔ apa ba ba kumase ne me bɛ kasa ne ma ma me. Me ma na yere nka ne nkyɛ sika no me ma me kyɛ dɛ mfe bɛma me hwɛ ntsi mɛyɛ dɛn ntsi sometimes no step mothers no bi mmaa no ankasa no ɛnyɛ mmaa no nnipa ebi yɛ selfish nnipa obi yɛ pɛsɛmenkomia obi pɛ ɔno nko ara deɛ ɔmpɛ obi deɛ sɛ mpanyinfoɔ kasa ɔyɛ obi deɛ yie anaa ɔde yie no obi wɔ hɔ anho ɔpɛ ɔno nko ara deɛ bɛte ya na nnipa so ne mu sɛ Ano no ehyira do me. Deɛ wopɛ sɛ obi nyɛ ma wo no, yɛ the same thing o. Yeah. Obi wɔ hɔ a, deɛ ɔno no nkwa nti sɛ wei de yɛ me wei deɛ ɔno nso yɛ worse. Ebi ɔno ɔno no koraa no, ɔno nso koraa deɛ ɔno yɛ no ɛɛtan kyɛn deɛ ɔno ka sɛ obi de yɛ no no. Enti deɛ wopɛ sɛ obi nyɛ ma wo no, ɛwɔ sɛ woyɛ ma obi. Papa yɛda wo ase bebree. Seesei no, ɛdeɛn na Adija yɛ? Adija ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, Adija yɛ customers a wɔwɔ Ammonane, wɔwɔ Kumasi ara, Nkran, baabi a, the whole Ghana ne the whole world. Ɛdeɛn na woreka akyerɛ yɛn, yɛahwɛfoɔ, na ebia obi wɔ problem bi mu, sɛ either step mom, either a wife, a girlfriend, a friend, na nipa no saa mmere yi sɛdeɛ yɛn nua baa bi sɛndee message firi Italy messages bebree aba but ah me sɛ mmere no kɔ anim nti yɛbɛtwa so na nipa no bɛka n'akoma ato ne yere. Yoo, Angie Jack abusua, meda mo ase. Ɛwɔ sɛ yɛn channel mo abie na yɛde bɛtu yɛn ho fo wɔ abrabɔ mu, yɛde bɛtu yɛn ho fo wɔ yɛn awareɛ mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ awareɛ bɛtumi akɔ anim. na deɛ mɛka atwa toɔ ne sɛ se awareɛ ɛɛdɛ na yɛmfa ebuo ne die ne ahobraseɛ sɛ yɛde wura saa awareɛ no mu a yɛawareɛ ɛbɛkɔ nkan wɔ abrabɔ mu yɛne ekunu nkɔ adwene baako na yɛyɛ saa adeɛ no a yɛawareɛ ɛbɛkɔ nkan nneɛma nyamesuro nso mmra yɛawareɛ mu Deɛ mɛka atwa toɔ no sɛ aduro ntumi ɛnyɛ awareɛ nsi hɔ. Aduro ɛwɔ period wogye a ɛwɔ mu a one day ɛbɛte na ɛte awareɛ no ntumi nkɔ awieɛ anaasɛ ntumi nkɔ n'anim. Deɛ mɛka atwa toɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ne sɛ daa ne daa nyinaa mekɔhyira awareɛ biara so wɔ baabi a anaasɛ mekɔ awareɛ biara sɛ metu fo a meka ara na bebree ne menya adwene bɛt mɛka wofa a ɛbɛboa wo mesi bayifoɔ ne hwan a bayifoɔ ne wɔn ankasa bayifoɔ wɔne hwan bayifoɔ ne wɔn ankasa wo a wote awareɛ no ase no bayifoɔ ne wo bɛrima no bayifoɔ ne wo ɔbaa no obi onya ne kuru nya asɛm a na wahuri krim na ɔkɔ ne sɔfo fie na mebusa kɔhyɛ ne sɛ Osɔfoɔ ne ne yere nya asɛm ɔbɛwɔ amaneɛ sɛ ɔsɔfoɔ ne yere nya bɔsɛm no mbɛma amaneɛ deɛ a awareɛ sɛ mo mmienu tumi ka mo asɛm wɔ dan mu a obiara ntoma aware nsɛm da sɛ wotumi ka ma wotumi ne nkuru ka mo awaresɛm ntɔkwa ba na motumi a motumi siesie mo adeɛ a hwan ne bayifoɔ wonya asɛm ara de kɔ ɔsɔfoɔ wonya asɛm ara de kɔ ɔmaame hɔ wonya asɛm ara de kɔ papa hɔ awareɛ no ɛbɛgu Mesrɛ Ngyegya'k abusua wiase nyinaa sɛ wonya asɛm a wo ne wo kunu ɔne ɔyere montena dam na monsiesie. Meda mo ase. Ansa na mɛkɔ no, ma menkyea me papa baako pɛ, Archbishop SRS R. Adair, Shiloh United Church. anaasɛ international papa mekyia wo nyame nhyira wo paa ɛwɔ ntetee a wode atete wode tete wo ma nyame nhyira wo na mekyia m'abusua kyia m'abusua nyinaa me nua akwa meansa mekyia bebree joyce maame ɔwoo meɛ nyame nhyira wo sɛ woanwo me anka wiase ɛnyam so mfa soɔ nyame nhyira paa comfort ayisibea mekyia wo Bebree, Nyame nhyira wo paa. Meda mo ase. Mmerɛ nsɛm no so no, sɛ yɛto yɛn nsa frɛ me a, mɛsan aba na deɛ ɛwɔ hɔ no yɛbɛka. Papa anwummere papa kasa mebree ɔne adi nkɔmmɔ mebree menim sɛ Yɛanya afotuo bebree ne nkuranhyɛsɛm bebree wɔ ne kasaeɛ no mu. Me nso, mo nuabaa Angie, kakra a mede bɛka ho ne sɛ, yɛmfa ɔdɔ, yɛn ho yɛn ho, awareɛ mu, abusua mu, nnamfofoɔ mu, even wɔn koraa a yɛne wɔn yɛ adwuma, yɛn customers, na yɛmmrɛ yɛn ho ase. Sɛbesɛbe, sɛ wo ne obi yɛ adwuma a, na ɛnkyerɛ sɛ nipa no ɔyɛ w'akoa. Anaa wo ne obi yɛ adwuma a, na ɛnkyerɛ sɛ nipa no ɔnyɛ nipa. Sɛbe, wotwa ne ho a, mogya ba. Etwa aso ho a, mogya ba. Obi wɔ hɔ a, wo ne obi yɛ adwuma a, ɔbɛma watwitwi nipa sɛdeɛ nipa no nyɛ nipa. Ɔyɛ nipa te sɛ wo ara. Ebia ɛyɛ abrabɔ mu nsɛm na ama ebia ɔno no abɛhyɛ w'ase kakra. Ɛno nkyerɛ sɛ ɔnyɛ nipa. The same thing nso wɔ awareɛ mu. Papa ka bebree. Mmarima no bi wɔ hɔ a. Ɔfeel sɛ ebia ne yere no ɔne ɔno no qualification du wɔ soro kyɛn ne yere no nti no ɔmfa ne yere nyɛ hwee. Ɛma ɔbaa bi so would feel sɛ ɔno wakɔ sukuu ne kunu ankɔ sukuu ɔde ɔyɛ dɛ ɔmfa wo nyɛ hwee. Nti mesrɛ mo yɛn nyinaa yɛn dodɔ yɛn ho na yɛn mrɛ yɛn ho ase sane sɛ Agyenkwa no koraa no a yɛn di n'akyi no ɔsɛ ɔbrɛ ne ho ase te sɛ anka yɛn awo no odwankuo bi cos Yesu ɔyɛ obi a ɔsɛ anka yɛkɔ wo no parliament house anaasɛ ɛyi Baabi a President te, Plaster House, but because of sɛ ɔbrɛ ne ho ase nti no, ɛwɔ no Ɔnuanom, bɔ wo ti na srɛ mo, baabi a Nyame de obiara akɔduru biara, ɔmmrɛ wo ho a, brɛ wo ho ase, sɛ ohia nso, yɛmfa nkɔ baabi a, Papa yi ka sɛ, ɔbɔ mmaa akyi, bɔ mmaa akyi, bɔ mmaa akyi, sɛ mmaa, obi wɔ hɔ a ɔpɛ agyapadeɛ, ewiase nnoɔma yɛ ne kwan, yɛmfa nkɔ baabi a, mehu obi a, sɛbe sɛbe, wafiri mu ama ne pie no, even one room koraa, yɛde no atom, na ɛnhwehwɛ mpa koraa a, ɔda so. Mpa nnɛ yɛ king's bed ne queen bed ɛhe na woda woda baabi fiaa deɛ aka nyinaa gu hɔ nti yɛ nneɛma mu yɛde kɔe a ɛno nti no obi a wode anibrɛ ɛne ɔyaw bi hyɛ wɔn mu na bi a sɛ wo kunu ba wobɛtan no ɛsi na mmaa no bi kɔ atumi twe mpɛntua ne ade de ma wɔn kunu Na wawu, na owu a, sɛbesɛbe, me nuabaa, me nuabarima, wobɛkyerɛ bo. So wobɛwu bi? One day wobɛkɔ bi. Na ɔno deɛ, ɔkɔɔ bi koraa koraa, ɔwieeɛ bɛyɛ tantaantan. Nti mesrɛ yɛn, papa aka nsɛm bebree, yɛmfa bi ntue kotodwe. Na yɛn, yɛn, yɛn, da biara no, yɛmfa aboterɛ ne ɔdɔ nsiesie yɛn fie, yɛn abusua mu. Yɛdunu meda obiara ase meda me maame yaa wedu ase ɔyɛ me role model mummy I love you so much ɔwɔ London mama hyɛli maa Charlotte me sɔfo maame maa Ivy maa me kyea wo meda me maame so ɔwɔ Canada adwo wusu a sweet mummy I love you medɔ. Marlis a yɛsan afrɛ no Adwoa, Adwoa Osuama medɔ wo paa. Medɔ me nua mu nyinaa se meka me nua mu a na meka ama Hilda, meka Bella, me maame Aunty Dinah, Angie, Ɔhene Waa, me nua Abba, ee Abba. Mafew paa odwo me do meda me nua baa ase me nua maame wo di abena me ka se nyame nkɔ so ano nhyɛ wo den baabi bia wo bia abena nyame nhyɛ wo den nyame se ekunu wuo nyɛ easy saa nyame nhyɛ wo den paa abena meda obiaa ase me customers. Sista Beru, mommoa mo na mo metumi me mmɔ di meda mo nyinaa mo ase meda obiara ase medɔ mo bebree wohu sɛ papa kaa sɛ yɛsan to yɛn nsa frɛ ne kunu ma na asɛm bi a sɛsi ara yi me me me me phone so me nua baa bi so de asɛm de me ɔno nso aware awareɛ no mu wɔ dɛ papa sika ne nneɛma wɔ mu paa me nkwadaa no wɔ Ghana na ɔmo wɔ Accra na ɔse Bɛrima no boro ara ma hɔ ara nso papa soso yɛ Pentekoste sɔfo a papa no agye di. Bɛɛ ɛyɛ n'ase no bɛrima no wɔboro ara tumi totɔ. Bɛrima no nso wɔ sika o. A kyerɛ sɛ nyɛ nsa no a anka awareɛ no yɛ kama. Nyame ahyira wɔn mma mma nyinaa ama wɔn mmiɛnsa but ɛboro no ano ɔden nti sɛ sɛ ɔbaa ne papa ne ne maame mo sɛ sɛ wɔngyae awareɛ no a Sɛ sɔfo wɔ se ne ba no ngya awareɛ no, ɛnte saa deɛ a, ɔyi no firi n'anim kɔ, ɛyɛ n'asen gu n'anim ase. Nti sɛ Nyame boa na ɔde yɛn kɔ kyɛ ne yɛto nsa frɛ papa, yɛbɛ discuss saa adeɛ no because sista no ɔtetee no, ɔte nti yɛbɛsrɛ papa sɛ ɔwɔ dwumadie bi a ɔdi yɛ a ɔhu yɛn mmɔbɔ kakra na ɔmmra na yɛn discuss saa topic no. Dɛm nyinaa mate no sɛ obi pɛ biribi about skin anaa sɛ nkɔmmɔ a ɛnɛ yɛdie anaasɛ sɛ skin ho sɛ ɔtwiti ne skin ɛne me me me other videos me ka about aduane for hypertension ne diabetes sɛdeɛ nnuane yɛbɛdi a yɛbɛyɛ okay wobɛtumi afrɛ me ɛwɔ 0240 65 8173 050 53 24 410 so.

Sɛ biribiara ɔpɛ about angyegya yɛ yɛ product no mu susu a na apɛ sɛ agya wo colour yɛ te sɛ angye a na apɛ sɛ wopɛ sɛ wo colour no ɛkyerɛ me deɛ so kora mepa kyɛw frɛ me wo a w'anim wo twontwom wo a wo skin no ayɛ wikyiri wikyiri w'anim no ayɛ style wobɛtumi afrɛ me angye baabi a wɔ biara sɛ ɔwɔ abrokyire sɛ ɔwɔ Ghana baabi a sɛ baabi a ɛbɛtumi de asɛnde wo. Meda mo ase meda mo bebree nyame nka obiara ho mesrɛ mo didi yie na mo nom nsuo more na mo ni nnuaba fruit ɛne vegetables na da biara mo nyɛ kama meda mo ase meda mo bebree mo ma baa.